Baa no ɔte Frimpong. Meyɛ sure sɛ wate ntam kɛseɛ ho asɛm. Mate biara.
Hmm.
Eh, kakra a wode bɛka ho ne sɛn? Eh, I'm sure sɛ wohu Akosua Abrempong ma ɛtew sɛn you as mmaranimni wohu sɛ ɔyɛ saa no ɛne ebi a amammerɛ a wonim abakwasɛm a wonim na ɔyɛ saa no na sɛn na na ɛyɛ wo?

Aha nti ɔno nso ka sɛ makye wo dadua ɔno nso kaa saa no sɛ wate no sɛ ɔno nso wɔ adansefoɔ so it means nna a wei mu phone na aba yi nti na record na tete hɔ na nka nea ɔkaa no ɔno nso anya adansefoɔ a wɔn nyinaa bɛba bɛdi adanseɛ sɛ wo ɛna wokɔkɔ bɔ otumfoɔ din wɔ baabi sei no mpakyɛ o before you continue yeah. anytime biara yɛde body bɛkɔ hospital no yɛyɛ autopsy a ɛyɛ the duty of the hospital sɛ ɔbɛissuw ade a yɛfrɛ no certificate of death. Enti privately, and I mean privately, a ɛkyerɛ sɛ obiara nnim ho hwee no, kokoa mu no, na wabɔ Lumba abusuafoɔ no amanneɛ. It shouldn't be official. Nnipa no, nyɛ wo dehyeɛ. Nti wobɔ wɔn amanneɛ a, ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛnanso to the world sɛ ne dehyeɛ bi ako atɔ wo. Second, ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛgye nsa abɛse wa ɛyi ɛ, ɔyere no sɛ. Ah, ɛneɛ sɛ Lumba fii mu no for instance no, yɛhui ara sɛ lɔyafoɔ de krataa de apue a wɔrebɔ ɛɛ, wɔreka akyerɛ amansan sɛ Lumba afiri mu. Very good. Ɛhɔ no ɛ, There ɛyɛ was one mfomsoɔ thing you anaa? didn't know, be, there was one thing you Okay, didn't know, okay. before sɛ lɔyafoɔ no ɛbɛtumi ayɛ announcement no, wɔgye permission from.

Adɔfoɔ, lɔya no kye aba bɛdi nkɔmmɔ de Fada de Lumba de wuo akyi ho nkɔmmɔ a ɛresɛkulati online. Ne nyinaa nim sɛ Dade Lumba ne nua Abena Abempoma aba abɛdrɔpe ɛyɛ information bi a ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ Germany aburokyire ama no nkrataa a ɛnneɛ saa nkrataa no ɔba abɛ use de ayɛ ne nneɛma one two one two bi concerning Daddy Lumba. Ɛyɛ ne ɔp ɔptɔpsi ho korɔnoba. Ɛno koraa nna nkyɛn, ɛyɛ first wife no, ɔno nso de nkrataa firi Germany baeɛ. Na ɛkame akɔ akɔyɛ te sɛ nkrataa no a wɔde baeɛ no, they bring it in favour of themselves. Na lawyer no kye aba abɛdi nkɔmmɔ a ne nsɛm a ɔreka nyinaa kyerɛ sɛ, Ɛyɛ saa nkrataa no a wɔde fi Germany baeɛ no, case no wɔ Ghana. Case no kɔpue mu wɔ Ghana court. Nti issues like that no, even before you come out with a message, you should make sure sɛ, saa nkrataa no, wo lawyer no a approve, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ case no kɔkɔpue mu wɔ court na wɔrehwɛ aka asɛm no a, you can include it. Na so far as a wɔde letter no bɛba wabra lɛta no mfa wo lɔya nsam mma wo lɔya no ngye ntom a ɔde bɛba abɔnten into the public. Ɛyɛ w'adwene sɛ ɛfiri Germany wobɛtumi ayuzu de awini case wɔ Ghana deɛ ɛndeɛ woboa. Ɛndeɛ lɔya nɔkye aba abɔnten aba abɛrevili secret. wa expose um, daddy lumba ne sister no aside sɛ wa expose no no ɛndeɛ papa shi ɔmo information nyinaa lawyer nɔkye aba bɛda no adi nsɛm a obiebie so wɔ video wei mu no nɛ sɛ ɔkyerɛ a nkrataa no deɛ obetumi de fi Germany aba but

Ahaa, nti ɔno nso ka sɛ makye wo dadua. Ɔno nso kaa saa no sɛ wate no, sɛ ɔno nso wɔ adansefoɔ. So it means nna a wei mo phone na aba yi nti na arekɔdo na tete hɔ no anka nea ɔkaa no ɔno nso anya adansefoɔ a wɔn nyinaa bɛba abɛdi adanseɛ sɛ wo ɛna wokɔkɔbɔ otumfoɔ din wɔ baabi sei no. Mpakyɛ o, before you continue, Yeah. anytime biara a yɛde body bɛkɔ hospital no, yɛyɛ autopsy a, ɛyɛ the duty of the hospital sɛ ɔbɛyi siw adeɛ yɛfrɛ no certificate of death okay. certificate of death no ɔbɛtwerɛ nipa no di wɔ mu age a na wadi yare a ɛku no biribiaa ɛwɔ so nti ɛyɛ part of the duty of the hospital to furnish this to the family no nti sɛ maame no nsa nkan na family no uh, head of family no se ɔmfa ɛma wo a ɛna mepa kyɛ sɛ when you apply to the court mm. eh, a head of family din wɔ so bi hospital no ɛdin ɛwɔ so bi a The court will compel the hospital to release it. Me nte aseɛ koraa ne sɛ doctor biaa nni hɔ a ɔbɛ sign saa certificate of death no a ɔnnim the cause of death. Ɛno na meka sɛ ɛka procedure no nti menhu neɛ nti a maame no ɔno no he is just sending us back thousand miles away sɛ yɛn ɔkani biaa ɔbɛwu a wanduru hundred years biaa no obi na ɛku no akan biaa ɔbɛwu a wanduru hundred years obi na ɛku obi bɛn na ɛku no ɛyɛ ɔbaa no ɔne ne te no a that is ne yere anaa ne mpena yɛn yɛ adwene no no ɛna wohwɛ baabi ogyina no a you can tell sɛ onni ɔdɔ buroni nafa ɛna ɔdɔ buroni nso na ɛne lumba te a wawu so you can easily infer nea ɔpa akyerɛ ɛna saa nneɛma no nso yɛnka no wɔ court sunsun mu nsɛm yɛnka no court ɛna sɛ poison yɛ de poison na ɔdɔ ɛyi lumba nka baa na nka doctors n'aka because lumba nyɛ nipa ketewa bi daabi Wɔyɛ ɔman dehyeɛ kɛseɛ paa firi hɔ ɛsi Akosua Brempɔmaa a na obi biara kwan sɛ ɔbɛhwɛ sɛ yɛmfa independent ɛyi Kyerɛ sɛ woa ebi a pathologist. nnipa a wofii sɛ wowɔ gyidie wɔ no mu sɛ Wowɔ okay gyidie wɔ no mu ɛna okay country bi a wopɛ okay. anaa ɛyi sɛ nnɛ universities yi nyinaa wɔ university hospitals Mm wɔn nyinaa wɔ professors a aben yeah. nti sɛ ɛyi hospital wei no baabi a ɔwui no ɛhɔfoɔ na Wo ntrust wɔn, ɛte sɛ woyɛ appeal, ɛna ɛfa kɔ appropriate place a wo trust, na ɛno nso yɛ ma wo nko ara wonyɛ. Mm. Bi a ɔno no na bi a doctors ankɛseɛ mmiɛnsa mm-hmm. gyina hɔ, wo deɛ baako, mm. bi aban deɛ baako. Ɛte sɛ ɛɛ eh, ya value property. Na wo se amount no ten million cedis no wonyi ntum. Mm. Wonyi ntum a court no bɛma mo list of Ɛyɛ ɔtɔ ɛyɛ organisations efii sɛ yɛde more credible ones ɛbɛba beyond that no wonni hwee a wobɛyɛ bio nti sɛ ɔnye nti mu a mma ne nkɔha abusuapanin no wɔ court dan mu onim kwan ɔnkɔhu ne lawyer na ɔnkyerɛ no kwan a ɔbɛfa so ahemfie ahemfie deɛ ɛni contempt biara daabi ano biribiara ntumi nyɛ oh, ɛna court nso if you are commenting on mm. what transpired in court ɛnyɛ bɔne mm. but to the extent sɛ wasɛm no bɛyɛ judgmental Mhm. Eh, wo wo na wa wa wa ma judgement over it a on it a mm. na akɔyɛ biribi te sɛ sɛ court amfa amfa hɔ a na court na ehu ne n'asɛm ka mm. ɛne deɛ ɛnyɛ koraa mm. nti na ɛyɛ kɛn nyinaa no wahwɛ indirectly no yɛtu ɛfa ɛfanu ne nyinaa fo ɛhɛn yɛtu wɔn mu ɛfo especially. Ɛɛ, nea ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ yere no, ohu sɛ ɔdɔ buroni deɛ ɔnkɔka asɛm biara ɔte ne baabi. Na nea ɔsɛ ɔyɛ yere no, ɛtumi nso sɛ ɔno na ɔkɔ akɔ prove ne case ɛwɔ court. Wote aseɛ? Ahaa. Enti ɔno na fotuo no kɔ ma no kɛse paa. So ɔbɛtumi a, nnoɔma bebree wɔ hɔ a ɔnyɛ. Wote da kyɛe. Na ɛdɛ na nnɛ nko ara wanyane afiri nna no mu. Nti ɛsɛ lumba nwu anka wonnya no da. Daabi. tumi bi a wɔ baabi apim for example sɛ yɛtumi discover obi sɛ ɔno yɛ yere a woyɛ abusuapanyin a wontumi nka sɛ wo ma ne mma ayie no ase na ɔmɛdi kuna ɔsan nso yɛ discover sɛ ɔyɛ yere a ɔba abɛhwɛ ne kunu anim na wayɛ aguade nneɛma a ɛsɛ ɔyɛ as an in-law ɛsɛ ɔyɛ na family no ahwɛ sɛ ɔbaa no The moment yɛ bɛ use sɛ wo yɛ ɛyere no, ɛnyɛ just a privilege o, it goes with responsibilities. Mm. Sɛ a whole one year, yɛ yɛ bɛ yɛ mm. ritual bi ama a whole one year wo nfa wo ho nka mm. bɛrima. Ɛno no bɛrima no busua na ɛbɛhwɛ sɛ wo bɛ go through saa mm. adeɛ no hɛn. Nti ɛɛ ɛɛ abusua panyin no wɔ ne limit sɛ Wontumi mbu obi a ɔyɛ kunafoɔ no, wombɔ no nto baabi. Nto baabi. Ɔsan wɔ ne limit, wontumi nsie nipa no sɛ ɔyɛ akokɔ. Ɛsɛ sɛ yɛde no fa ɛ, appropriate ayi so na yɛde animuonyam ne biribi a ɔfata de ma no. Another limit nso ne sɛ, sɛ state no ba mu nnɛ nko ara na ɔka sɛ, mempɛ sɛ yɛsie no wɔ Kumase anaa ne kurom, na megye no de no aba Accra, ɛno nso wonni ho biribi ɛka. Mm. State ne ne asɛbusuapɛn state ne kuta the highest authority mm. over all of us. Nti sɛ ɔhwɛ Rawlings na nka n'abusuafoɔ pɛ sɛ yɛsie no wɔ ne kurom ɛyɛ na yie kakraa bi wɔ hɔ. Mm. State no anyi antum. Atta Mills the same thing, state annye antom, Kofi Annan the same thing, ɛna the biggest of all Kwame Nkrumah, na n'abusuafoɔ no mpɛ koraa, wɔn pɛ sɛ nka body no wɔ nkorɔfoɔ, wɔn kɔtuu no force de bae, soldiers na ɛkɔɔ hɔ kɔtuu no force de bae, nti da biara no state no na ɛwɔ tumi kɛse, then below it no ne head of family. Wɔn wɔ role, ɛyere ne ne mma no, abusuapanin bɛka sɛ monsie mo papa, nti mobɛkɔ akɔ, ɛno yɛ Animuonyam a ɔde rema mo. Na moka sɛ monyɛ abusua no abɛyɛ n'adeɛ. Na ɛyɛ animuonyam bi a ɛde ma mo sɛ ɔno na ɔwoo mo, nti monsie no. Na mode saa animuonyam no ama mo papa sie no. Na moka sɛ monyɛ a, wɔnhwɛ mo dehyeɛ no nna fridge mu a. Abusua pa ni so bɛtumi ayi so di tumi sɛ memma Mo nyɛ saa adeɛ no. Ae. Obe ɔwɔ tumi ɔbɛtumi aka sɛ. Because efunu no yɛ abusua no dea. Ɔwɔ tumi ɔde except sɛ obi biaa ɔyɛ ɛyere no yɛma no yɛ kuna. Efisɛ sɛ woamma no anyɛ kuna no a, yɛn yɛ amammerɛ mu no yɛgyedi sɛ link no da so wɔ wɔn mmienu ntem. Ɛna afei that one year no yɛ ma ɔbaa no tena. Bɛɛma nka yɛ ma no ntena one year. Yɛ a na mmaa no nte aseɛ. Nnɛ mɛ yɛ nkyerɛ mu. Sɛ ɔnyɛ ɔbaa a watwa awoɔ na ɔyɛ ɔbaa a ɔgyina ne nan so te sɛ wɔn a yɛne wɔn wɔ ɛha yi a, yɛ a na family no wɔ suro bi sɛ just before their relative died no ɔne no hyiaɛ wɔ mpam. Ɛma biribi develop wɔ ne yam. Nti sɛ Yɛde yɛka ntam de gu no so yɛma no fa saa ritual no mu a, one year na sɛ ɛturu sɛ ɔnyem a, ɔbɛwo. Na kyerɛ sɛ akwadaa no yɛ wɔn dea. Na anyɛ saa pɛ bi a na ɔbaa no de akwadaa no akɔkyɛ barima foforɔ bi. Nti na da biara among accounts no, sɛ ɔbaa no, barima no wu na ɛka ɔbaa no, na ɔbaa no yɛ obi a ɔnyini bebree a wɔtumi wo deɛ a, yɛbɛma no atena hɔ one year. Ansa na wafa bɛɛma anaa waware ɛyɛ to erase doubt aha just that nti a na mmaa no bi so sɛ ɔmo nnim because sɛ ɔmo ɔmo nyɛ nipa mɛkyerɛkyerɛ mu ɛnyɛ punishment ɛyɛ just to avoid the creation of doubt as to bi a bɛɛma no ogyina ne nan so otumi ne ne yere ehyia ɛna wawu ɛwerɛfiri mu ɛna yɛma ɔbaa no ntena hɔ one year sɛ bi a na akwadaa bi tɔɔ no yɛ mu anaa. w'ano atɔ.
Meda ase.
So eh, Nurse Premfa o, eh, meba abɛkenkan krataa bi a ɛm sɛ eh, yɛn nsa aka. Kwesi, we have to move on pakyɛ. Eh, yɛnkɔ anim kakra. Ebi a eh, mesan baa na question no sɛ just note it down. Um, krataa etiefoɔ eh, say letter to the honourable court. Yɛn te aseɛ ne sɛ saa krataa yi fi akosua sɛwa hɔ. So ma menkenkan kakra na mpakyɛw na boae na nhwɛ nsunsuanso ebi a

born asɛm no no owura no ɔkye frimpɔn yeah so
um, wei no wokyerɛ mu sɛ ma menim atiefoɔ no yɛtumi te aseɛ atiefoɔ no nea mekyerɛ mu ma ɔmo ate aseɛ no sɛ eh, kwan bɛyɛ mmienu so krataa no ɛnyɛ krataa papa biara oh. eh, the first one no ne sɛ, sɛ wunya asɛm na wode kɔ kɔɔto a, kɔɔto no yɛ ɔkwan a ɛfa so a krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Krataa biara a ɛwɔ wo hɔ no, ɛkɔ kɔpue kɔɔto dan mu. Na yɛfrɛ no sɛn? Krataa yi, maame yi na atwerɛ a wasan ne. Na nka ɛsɛ ɛyɛ krataa a lɔya no, ɛno ɔno na. wɔde akɔ as part of adeɛ a ɛfiri ɔno ne office na ɛnyɛ biribi a yɛatwerɛ sɛ maame no twerɛ letter akɔma court na wonim sɛ wohunu w'asɛm ka na wokɔkɔ fa lawyer ɛyɛ dɛn na wofa lawyer akyi na wotwerɛ letter na wo assign na wokɔpi wo lawyer ɛkɔpi court ɛkɔpi German embassy ne saa nneɛma no nti mpakyɛw court wei no yɛsɔre asɛm wei, letter wei no, court ho na wɔbɛbɔ agu. Ɔbɛyɛ te sɛ nea ɔnhunuiɛ because ɛnyɛ asɛm biara, ɛnyɛ ampase through the appropriate process the anaasɛ procedure. The second one a ɛhia paa no ɛne sɛ, anytime biara a. wobɛ renounce wo citizenship na wakɔfa ɔman bi citizenship no apart from the legal documents no a wobɛyɛ no wara w'anamɔntuo as a human being no must be seen to be the a person a yɛtumi readi wo sɛ Sesei deɛ woyɛ German citizen anaa Nigerian citizen na wonyɛ Ghanaian citizen biom. Enti sɛ woyɛ nkrataa te sɛ nea maame no atwerɛtwerɛ no nyinaa kwan a Lumba faa so ɔbɛyɛɛ German na Lumba yɛ wieɛ no, wantena Germany hɔ, ɔntua Germanyfoɔ toɔ, wanyɛ biribiara, ne deɛ ara ne sɛ ɔte Ghana. Na afe bi duru na ɔtu kwan no bio akɔfa saa passport no na afacilitati n'akwantuo ma ɔtumi kɔ Germany and other. European countries. Mepakyɛw, the same private international law na ɔbɔ odin no, ɛna ɛfɛ no conflict of laws. Wode ba conflict of laws no mu a, wohu sɛ gya Lumba, wansesa ne citizenship wɔ kwan biara so. Ɔnsesaeɛ. Na megye di sɛ tiefoɔ te aseɛ. Nea merepa akyerɛ ne sɛ, nkrataa deɛ no a ɔyɛɛ no, woyɛ ɛno wie a, paper no wie a, na aka waa mu sɛ Wobɛyɛ biribiara wɔ aberɛ a wote asase yi so sɛ as a German citizen ansa na Germanfoɔ agye wo atom sɛ woyɛ wɔn citizen. Lumba anyɛ biribiara wɔ wiase sɛ ɔyɛ Germanni. Lumba anyɛ biribiara saa. Ɛna ɔwuiɛ no, sɛ wopɛ sɛ wo treati Lumba as a German citizen, na Ghana court nni tumi sɛ ɛbɛdi n'asɛm. Ɛɛ, yɛfrɛ no sɛn? Ghana abusuapanin biara nni tumi sɛ Ɔde ne nsa bɛka body no a, nka maame no bɛ apply to ne embassy, the German embassy in Ghana, na ɔmo atreati Lumba as a German citizen, na ɔmo agyina maame no anam ɛne the Ministry of Interior ɛne Ministry of Foreign Affairs Ghana, na ɔmo agye nea ɛsɛ ɔmo yɛ biara na ɔmo ayɛ. Asɛ wei free consultation a wode ma ɔmo no? Ɛyɛ Oh, na wɔkuta lawyer sɛ ɔdi ah, deɛ ɔyɛ no but so adeɛ a wokan sɛ then why why this akɔsua sɛ wa asubmit yourself to the ghana law too uh -huh. uh, wakɔsi lumba abusua pani uh -huh. nipa na wɔsi ɔnbelong to ɛkoɔ na abusua of nsuta hɔ yeah. wasi nipa no uh -huh. ara recognize nso ahead of him wosan nso nim sɛ ɔyɛ wo maame ne nua bɛrima a waka wɔ asase wei sei so wode akɔ kɔɔto sɛ yɛmfa injunction no nto so ansa mm. kɔsi mmerɛ bi a ɛbɛ recognize wo sɛ woyɛ widow na mpakyɛw ɛnyɛ Ghanaian law ɛne ɛwɔ widowhood right nti mepakyɛw wotie me a under Ghana law ne ɛwɔ widowhood right a wopɛ sɛ wo play woayɛ ne nyinaa wɔn mu nyinaa akyi no wɔsan kɔtwerɛ lɛta sɛ yɛn yɛn tiriti lumba sɛ ɔyɛ Yeah. ɛyi german citizen kyɛ agorɔ bi na ayɛ sɛ maame ne di Ah, so, bi eh, nso obi na ɛtwerɛ yɛ ɔde maame ne din no di so so
so wohwɛ three yɛ a wɔse legal implications of renunciation makan do but mame susu because asɛm a ɔka about sɛ my late husband made a clear and conscious decision to renounce his ghanaian citizenship as such under ghanaian law Once renunciation is completed and certificate issued, the individual ceases to be recognized as a Ghanaian citizen and forfeits rights associated with Ghanaian customary family status, abusua. Saa asɛm no a ɔka no, mmara mu. Ɛna ɛhɔ na meyii ano kamakama sɛ, Any time biara a wobɛyɛ. change of citizenship no yeah. renunciation of citizenship no ɛyɛ yeah. just a process mm. wo renounce wo na wo renounce wie a ɛyɛ just the beginning mm-hmm. nti nneɛma aka biara yɛ wara wo bere a wobɛbɔ no wɔ asase yi so yeah. nti nea ɛwɔ law no mu no ɛna mesan ka kyerɛ wo sɛ ghana law no mm-hmm. ɛyɛ mm-hmm. judicial president anaasɛ judge made laws no ɛnyɛ mm-hmm. paper no na yɛde bɛkasa yɛbɛka kyerɛ sɛ lumba dabɛn na ɔkɔ gyina baabi ɛka sɛ ɔyɛ german citizen ɛna two citizen biara wɔ adeɛ a ɔyɛ a ɔde kyerɛ sɛ ɔyɛ citizen how many times na gyɛm ɛyi eh, lumba. Ah, mpakyɛ o owura anɔkye fɛmpɔn nti sɛ manfa ntom ano anka na ɛno ɛsɛ mede tom ano kan na ɛbɛkyɛ sɛ meyɛ gyɛm. dabi mepa kyɛ sɛ ne nneyɛ nti na mekyerɛ bi te sɛ bi a as a citizen tax returns mm -hmm. wote aseɛ ɛne mm -hmm. noɔm ɛna ha ghana ha sei no Woba bedu ha koraa a, ɛsɛ sɛ bi a wo report wɔ German embassy, wɔn yɛ program bi a ɛsɛ sɛ wo kɔ. Yɛ wɔ nnoɔma bi. Sɛ Bonn baabi a ɛyi eh ebi a wɔn ayɛ koraa me pɛ sɛ me nya address no yie. Ah whatever the address was no ɛnyɛ fist mesrɛ wo eh ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ fist address. Sɛ wɔn se wɔ hɔ sɛ matrimonial ne matrimonial. Mpakyɛ ɔyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛyi biara nti sɛ. Ɛmmra no nhu no saa. Ɛsɛ wo fete fete efunu ani a wobɛ hu saman nka ɔbɛ hu sɛ gyɛ ɛyi ɛfrɛ no sɛ the moment a

The other side too has accepted you to be as such. Wɔn sɛ yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn tiri nko wɔ ha.
Nti ɛno no bɛwe maame no koraa. Tili. Ɛbɛwe no. Ɛno so nti na ɔhyɛɛ da. Wamfa mfa lɔya no so. Lɔya no ahyɛ da. Wamfa mfa ɔno no so a ɔno twerɛ saa lɛta no. Lɛta wei nso no, ade biara a the moment a wode wo case bɛma lɔya na ɛni lɔya ne processes a ɔfaale so na ɛbɛfa nkyɛn no, ɛduru a court no ɔhunu yɛbɛbɔ ato agu. Ɛna saa mmire sɛ Ɛno na lawyer no pɛ sɛ ɔkyerɛ a, nka ɛnyɛ ɔno na ɛsɛ sɛ ɔde saa case yi ba court because you don't have to come to Ghana's court, you have to walk through the German embassy to fight for you. Mm-hmm.
So ɛda abɔnten no dɛn na ɛka sɛ mpo sɛ um, sɛ process bi sei no na sɛ yɛde kɔ court sɛ bi a biribi si a wopɛ sɛ wotɛnda uh, her ladyship bi a wɔn gye no nti wɔ asɛm no a wɔn asɛkurati adeɛ da social media biribiara no ɛno nso sɛn na ɛtew ɛno deɛ Sɛ appropriately no, sesei no wɔayɛ application for directions, time a wɔkɔyɛ CMC no, Case Management Conference no, wode bɛka wo documents no ho afile wo processes no a wo file no, sɛ yɛntreati Lumba sɛ ɔyɛ German citizen nti wode bɛka ho afile, nyɛ saa time yi na maame yi ayɛ adeɛ yi. No, I'm saying sɛ wose wo presente letter wode ma her ladyship but adeɛ a wode kɔ akɔma memfa nsɛ pieeɛm ɔte ayi na ɛda abɔnten sei a saa na yɛyɛ no anaa? Nyɛ saa na yɛyɛ no, ɛna judge no nso bɛ pretend sɛ ɔntee ɔnhunuiɛ, amfa ade biara amfa kwan papa so amma biara no judge no ncommente on it da, ɔnhunuiɛ. Ɛna sɛ lawyer yi, sɛ afei koraa na ɔde ka ne processes no ho file during case management conference a, anhwɛ koraa a judge no bɛdidi no atɛm wɔ court dɛn because nipa no wonim sɛ ɔnyɛ Ghanaian citizen adan na wabɛ submit to our laws na wosan use your customary procedures sɛ you want to be recognized as a widow and to play widowhood rights in Ghana among the Akans na wasan recognizing the head of family wabrɛ a wonim sɛ body no ni head of family wei no yɛ nsɛm hunu bi koraa aha body no so ni head of family no sɛ yɛ ade a head of family no de akɔhyɛ ne fie anaa ne mɔkyere bi wɔ Kumasi a and you compel him to release it Na ade no da akra tra so eh, one of these hospitals ɛho eh, hia sɛ eh, transition funeral home aha ade no wɔ nkran ha nti nka wobɛyɛ yi wobɛhu nka wobɛsiw ghana government nso wode no bɛba mu bi sɛ wobɛsiw ghana government aka ho mm. na kyerɛ sɛ at that level na ayɛ two states okay. over wo mpaase through saa nnoɔma no bia ɛna wasubmit yourself to what we all go through nti laya letter no am thinking sɛ ɛnyɛ maame no na ɛkyerɛ obi tumi bɔ ne tirim yɛ biribiaa o me nua Maame no ntwerɛ hwee.
Kyɛ sɛ wo pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wei no ɛmfi Akosua Asɛe hɔ? Me m'adwene no because sɛ ɛfiri Akosua Asɛe hɔ a nka ɔwɔ lawyer no nka ɛmfa nka ɔwɔ lawyer no nka ɛmma ɛmma wɔn case no nkɔ court. Sɛ adwene wei na ɛwɔ wɔn tiri mu a Nka ɛnyɛ court nka ɔmo kɔ kɔ wui a na ɔmo report kyerɛ yɛfrɛ no sɛ ne wura. Na Lumba ne wura nso a ɛwɔ Ghana ha no nso ɔyɛ German citizen de a nka ɔmo report ma German embassy first. Sisi a yɛwɔ ha yi na mfa no sɛ obi yɛ adwuma wɔ ha na ɔyɛ American citizen a mepa kyɛw owu a what will you do? Ɔsɛ American embassy na Makɔ akɔ report wɔn. Ahaa, Mo de sɛ- hyie, mo de hyie wei awu. very good Yeah. N- eh, na ebisa sɛ maame no lɛta no otumi state biribi saa sɛ wakɔ akɔbɔ german embassy amaneɛ sɛ german citizen so so so nɔmba ayɛ ayi wawu mpakyɛ ɔwɔ mu case yi eh, lumba yere akosua sɛwa ɛna ɔde lumba abusua panin ɛde kɔɔ court and i think the second defendant no ne deɛ frɛ no ɔdɔ buroni no Yeah. very good Na wosiw wɔn mu. Ɛka sɛ wosiw wɔn a wofile writ sɛ wasiw wɔn, wasaman wɔn. Nti na nkyɛ sɛ ɛno ara no no. Nti writ no ɛno ne saman no anaa dɛn? Saman no, issuing of writ and statement of claim no ɛne sɛ wasaman no. Na wasaman no a ɛda court no, na kyerɛ sɛ ɛno no yɛnnya mma case no so o. Ɛno koraa deɛ ɛtumi take bi a bɛyɛ bosome nsia, afe koraa ansa na yɛaba saa case no so. Na bi a. Worehwehwɛ adeɛ bi a ebi wɔ nea wode aba court no mu na nipa no ɛyɛ subject matter of the case no, ɔde yɛ biribi bi a, sɛ yɛka sɛ yɛretwɛn ara ma yɛadi asɛm no awie a, yɛbɛwie na aha wo yie pa ara. Ebi ne sɛ nnipa mmienu repere wɔ akonnwa ho na wode akɔ court. na sɛ woahu sɛ nipa no a wode no akɔ court because wo se wo na wofata sɛ wodi akonnwa no na asɛm no wɔ court ɛyɛ nya mmɔɔ so no nipa no ahuri a ɔkɔ akɔtena akonnwa no so anaa nso sɛ ɛɛ wode lumba abusua panyin de akɔ court sɛ wowo ne ɛyere nti aban nka ma wonni bɛm sɛ wowo ne ɛyere na bia wɔn bɛyɛ ayie no yɛyɛ ayie no nso a ɛsɛ ɔbaa bi yɛ kunafoɔ Wate aseɛ? Nti woretwɛn ma yɛaka asɛm no awie bɛyɛ six months time, one year time, two years time no, na wɔn ayɛ ayie no awie a yɛn recognise wo sɛ woyɛ kuna. Mm-hmm. Wo ne obi retwe man so wɔ asase ho. Mm-hmm. Yɛnya maa case no so anaa yɛgu so di asɛm na baako no ahyɛ ase esi ɛdan. Mm. In all these situations na mebobɔ no, ɛyɛ sɛ wo apply for adeɛ ɛtɔ so mmienu. Okay. Yɛfrɛ no application anaasɛ motion for interlocutory injunction. Injunction no akɔyɛ sɛ taboa anaa ɔhyɛ bi a mprempren, interlocutory means interim, nti mprempren yi ara yɛde reto so na court astɔpo ade a ɛrekɔ so no kosi mmerɛ a yɛbɛdi asɛm no bɛwie because saa ade no a wɔrehwehwɛ no, ɛwɔ direct bearing on the subject matter of the case. Nti te sɛ bi a me ne wo mmienu retwe manso wɔ akwadaa bi ho, me ne wo na awo ba, yɛn ama nsa awo ba, ɔpɛ sɛ ɔde akwadaa no kɔ Britain, me nso me se mepɛ sɛ metete no wɔ ha, na sɛ wankɔfa injunction anto so a, let's say me, me a mewɔ Ghana no, mamfa injunction amfa anto so ma yɛanstɔpo ɔbaa no a, yɛbɛdi asɛm no bɛwie na ɔde akwadaa no kɔ Britain, UK. Nti edi asɛm no wie, odifo a odi bem nha no. Saa nnoɔma wei nyinaa yɛ call for, injunction, anaasɛ taboa. Yɛmfa nto so kɔsi mmerɛ a yɛbɛka asɛm no bɛwie. Nti sɛ meka wei deɛ ɛkyerɛ sɛ ama yɛ asɛm no nteaseɛ no ayɛ easy. Sɛ Akosua Serwaa de Lumba abusuapanin kɔ court sɛ ɔno ne Lumba widow, anaasɛ ne yere a wɔagya no hɔ yi sɛ ɔyɛ kunafoɔ, na sɛ wamfa Eh, taboa nto so a, yɛreba abɛyɛ lumber yie no, I hear sɛ sixth December Yeah, or so. yeah. Ɛbɛduru hɔ no, role a ɛsɛ sɛ o play as a widow no, na abɔ no. Enti nea ɛmaa no de injunction no kɔe no, ɛno no. Now the court will grant you injunction only uh, on two grounds. Okay. The first one, whether say ɛyɛ just, that is to say, ɛfata ɛwɔ mmerɛ mu sɛ ɛsɛ yɛde ma wɔn anaa ɛno ne the justice of it. Mm. And the second, whether it is just or not, if it will be convenient to be given to you. Yɛka convenient no, ɛne sɛ, mprempren ara yɛhwɛ circumstances no nyinaa a, yɛde ma wo a, ɛnkɔ so problem biara anaa? Bi a mmara mu no, ɛfata paa sɛ sɛ yɛde ma wo, na mmom wode kɔ adwendwene mu a, ɛnyɛ convenient sɛ yɛde ma wo. A very good example ne sɛ, mmerɛ a wode case no de baa court, wo apply for injunction no, court no hwɛɛ no na nipa no sɛ ɛyɛ dan a wɔasi awie, Ɛdan a yɛasi awie deɛ, adɛn na yɛde injunction de to so sɛ me yɛnsi dan no? Ɛyɛ akonnwa a wɔaforo awie. Nnipa no te akonnwa no so dada. Ɛdɛn na yɛde injunction kɔkɔ to no so sɛ mɛne nni akonnwa? Ɛyɛ asɔfodie a wɔadi awie. Ɛdɛn na yɛde injunction de kɔkɔ to no so? Nti ɛbɛma yɛabɔ injunction no agu. Nti da biara yɛhwɛ sɛ ɛyɛ just that is to say mmerɛ mu wo fata anaa ɛna two circumstances no kyerɛ sɛ wo de kɔ adwennwene mu a yɛmfa mma wo anaa mma yɛmfa mma wo. Now in the case of Lumba issue no Ghanani biara nim sɛ yɛamfa mma ɔbaa no na ɛno na Megye di sɛ nkurɔfoɔ bebree repɛ nkyerɛaseɛ. Deɛ nti a yɛrepɛ nkyerɛaseɛ no, me m'adwene yɛ me sɛ ɛhia yie pa ara ne sɛ, woba Nkran ha ne yɛn nkuro ankɛseɛ no mu a aka no a, wobɛhu sɛ almost all every time wobɛkɔ court biara no, na manso wɔ hɔ a normally ɛyɛ kunafoɔ baa, kunafoɔ baa a ɔde case bi de aba court sɛ, me kunu kaa sɛ mensie no wɔ ha. Na nuyaa baako bi a yɛkɔɔ ho nipa retired bank of Ghana deputy governor nipa kɛseɛ paa nti ɛse yɛwɔ asieɛ kɛseɛ bi wɔ nkran ha sei ɛno ɛwɔ hene asikafoɔ atitiriw paa no ɛna ɛsie wɔ ɛwɔ hɔ yɛsiesie wɔ hɔ deɛ a na ɛsɛ wo ne heaven ntam kwan no ɛwa now Papa n'abusuafoɔ nso, sɛdeɛ wɔn firi akyem nohoa, wɔn sɛ ɛhɔ na ɔfi, ɔdi akonnwa wɔ hɔ. Akurase hɔ no, ɛhɔ ara na yɛtetee no, ɔba bɛyɛɛ nipa. Nti sɛ wawu deɛ, ɛsɛ sɛ ɔkɔ n'akyi. Nka examples wei ɛyɛ thousand and one. Na ne nyinaa no a merebɔ no tɔfa nnɛ no, ɛne sɛ, nipa, wofiri abusua mu. na wapue akɔ abɔnten mpatsɔ yɛ abusua bi na ɛwɔ o ɛyɛ abusua bi na ɛka wo date of birth koraa de kyerɛ o nka wohu ne dɛ o ɛyɛ obi na ɛka kyerɛ ɛyɛ abusuafo abusua bi na ɛkyerɛ wo kasa abusua bi na ɛde wo too sukuu ansa na wobɛbɛhyia wo yere adwo amansa aware no ah, sometime papa, later. Me papa ne me maame no na ɛyɛ abusua no. Me papa na de me tu su, me papa yɛ abusua. Mpakyɛw wo papa nea ɔyɛɛ nyinaa no yɛn yɛ Akanfoɔ no kyerɛ sɛ ɔyɛɛ on behalf of wo maame abusuafoɔ. Ɛyɛ ɔhyɛ bi a yɛde to wo papa so sɛ. Because mɛse yɛte aseɛ ohoo me papa na ɛde me too school. Ae. Deɛn nti na me papa de me ato school ɛba bɛyɛ sɛ abusua na ɛde me ato school mu. Mpakyɛw to the extent sɛ woyɛ te sɛ bi a ɛwɛ mhm. anaa northern anaa ga no mhm. wo papa de wotu sukuu ɔde wotu sukuu sɛ ne de hyeɛ no ne busuani ɛnu mhm. to the extent sɛ woyɛ ɔkani ba sɛ yɛka aka no deɛ obiara nim sante mfante ne ahantanzema wasa kwawu akyem bono akwapem yɛn mu no a yɛkɔ yɛ maame side anaasɛ yɛdi wɔfa adeɛ no. Ɛna wɔka no maternal no. Maternal inheritance no, yɛn ne yɛyɛ Akanfoɔ. The moment a woyɛ Ɔkani no, wo papa ɛba abɛware wo maame no, yɛka kyerɛ no sɛ yɛde no refɛm no kwa. Nti wɔkɔ no, ade papa bi a ɔbɛnya no, ɔde bɛba fie. Na mmom yareɛ ne sɛ ɔbɛdi dwa, ɛka, biribiara no, ɛno na yɛde bɛsoa wo. Enti ade papa no a ɔde bɛkɔ ne fie no, ebi ne nkwadaa no a ɔde wɔn mu reba no. Nti nkwadaa no, wowɔ adesoa bi. Mm. Eh, woware ɔkani baa yɛ sɛ wobɛbɔ no akɔnhoma. Eh, akɔnhoma. That is like committing suicide. Mm. Nti bury biribi biara ɛfa ɔbaa no no, including her children. Wo bɛrima no na ɛsɛ wo bɛɛ. Okay.
Because eh, adeɛ bi wɔ ɔbaa no ho a wopɛ. Sɛ saa adeɛ no, wo nua baa wontumi ne ne nyɛ. I'm sure you understand. Yeah, yeah, yeah. Maame mmɔden sɛ yɛ sex. Wontumi ne wo maame nhave sex. Mm-hmm. Wontumi ne wo sister nhave sex. Ɛnam sɛ wontumi ne family member biara nyɛ no, ɛna obi de hyia aba abɛyɛ ama wo. Okay. Nti wo ne ne yɛ wie no mfasoɔ a wɔnya ne sɛ woatotɔ ntoma ama no bi a wobɛsi da ama no wobɛyɛ biribi ama no ɛne wasan awo On top nti da a wo bɛ wu no na kyerɛ sɛ saa relationship no eh yɛn ka no wrong nti na na bɛrima no ayi na ɔba bɛ di yɛ no mm. sɛ sɛ sɛ asa mm. nti ɛsɛ ɔsan kɔ n'akyi okay. nti ɔkɔ deɛ a ne mma no ɛsɛ ɔde wɔ n'adeɛ ɛkɔ ɛka benefit onyaa a ɔde kɔ n'akyi no mm. nti my answer to your question is very simple wo okay. papa no ɔhwɛ wo school no ɛyɛ mm-hmm. part of his obligation towards the mother the wife na wanhwɛ wɔn sɛ wowo ka ne ho akanfoɔ nyɛ saa de woyɛ saa no kyɛ sɛ womfi wo maame fie enti sɛ mhm. yɛka ne saa deɛ a mhm. na kyerɛ sɛ saa abusua no a meka no nyinaa fɔ as accounts no mhm. ɛyɛ yɛ maame side hwɛ na papa no hwɛ no nyinaa non scoring yɛbɛfa sɛ maame no side na ahwɛ no mm. wo papa pa hwɛ wo ba yɛ biribiaa abusuafoɔ ne kasa a wɔn bɛka sɛ yɛde hyeɛ a yɛde no akɔto sukuu. Yɛde hyia a, yɛde no akɔsua adwuma. Yɛmmɔ papa din wɔ Akanfoɔ nsɛm biara mu. Saa nso na ɛyere nso ɛmfata, yɛn ho hia yɛ. Nti sɛ Otumfoɔ anaa Ɔkyehene tena ase a, wobɛhu sɛ ne father side nka ho, ne yere nso nte hɔ bi. Saa nnoɔma no nyinaa ɛhia Akanfoɔ. Nti nea merepa akyerɛ ne sɛ, the moment a Ɔkanni, ɛbɛwu no especially bɛrima te sɛ lumba ɛbɛwu no mpakyɛw bi a na wo kunu no no a na wo ne ne da bed so that night ɛna ofiri mu nti privately and I mean privately ɛkyerɛ sɛ obiara nim ho hwee no kokoa mu no na wabɔ lumba abusuafoɔ no Amaneɛ it shouldn't be official nipa no nyɛ wo dehyeɛ nti wo bɔ ɔmo amaneɛ ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛ now so to the world sɛ ne dehyeɛ bi ako atɔ second ɛyɛ abusua panin no na ɛbɛ gye nsa bɛ se wa ɛyi ɔyere no sɛ. Ah ɛneɛ sɛ lumba fii mu no for instance no yɛ hu yan sɛ lɔya foɔ de krataa deɛ pie a wɔn bɔ.

Sɛ wo read di first two paragraphs of the letter na state sɛ with the permission of the Lumba family ɛna yɛka kan family ɛnyɛ wo yere ne wo mma he is he was the lawyer was referring to the head of family aha nti head of family so so so pɛsɛ ɛte ase o nti ɛnyɛ kyenkyea sɛ ɛsi eh, ɛte fie abusua panyin ano ɛɛm sɛ ebi a wɔn wɔ ɛɛm te sɛ mmaranimfoɔ yi Baba Jama and Associates a wɔgyina hɔ sei nti, ɛɛm, abusuapanyin betumi awesa asɛm no de ahyɛ ɛɛ law firm no ano sɛ okay, momfa nto dwa on our behalf. Wɔyɛ Ɛsa, saa, eh, wɔn you were mfom.
acting as the agent of the family. Okay. Na ɛsɛ bi nsi da sɛ obi de hye awu. Na dɔktafoɔ kɔbɔ ne lawyers amaneɛ. Daabi, wɔn bɛhwehwɛ sɛbio yɛn koraa yɛtutuu kwan kɔ britain ne ade me ne alɛta ni bɔe bi mm. ɛda mm-hmm. ne wurum deɛ me so me wurum deɛ ɛna ɔwu daa ne mpa so mm-hmm. ɛno koraa yɛ notify police no mm-hmm. ɔmu scrolling na ayi ne phone no ɛhwɛ yɛahu relevant members of the family ansa na yɛyɛ announcement nti sɛ obi de hyeɛ wu a there's no way sɛ doctors bɛtumi aka kyerɛ wiase ɛna Lawyers nso ntumi nka. Anytime bi a wobɛhu saa ba abɔnten no, na kyerɛ sɛ directly by the family or with the permission of the family. Nti once you are acting on their permission, it means you are acting as their agent. Okay. So it is like the family speaking. Okay. Nti. Mepɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ adeɛ bi nkakra wɔ ha no sɛ. Mate. Eh, ɛberɛ no sɛ bi wa mɛmi yɛpiapia kɔ anim kakrankra. So berɛ a mekaa sɛ eh, wɔn sɛte up issues no, wobɛɛ mu kaa sɛ daabi. Lawyer. Ɛyɛ injunction mom na wɔn kɔyɛ. Daabi. Eh so ɛbena da no ɛna ɔmo kɔ yɛɛ injunction no. Ae yɛ bɔ gu yɛ. Ɛna ɔmo bɔ gu yɛ.
Ɛnora fie no deɛ they went to set out the issues ɛno ɛna ɛkɔɔ so ɛnora so ɛbena da no was the injunction but ɛnora deɛ pɛ nea eh alɔyafoɔ no maa yɛ nyaa nteɛ no sɛ they went to set out the issues nti for instance ebi te sɛ ebia nsɛm bi te sɛ eh wɔn mo ka Defendant no anaa memfa sɛ respondent wɔreka biribi te sɛ ɛɛ wɔnim sɛ Akosua Serwaa wɔ ha yi, wɔde ne nsa de akɔ akɔ akɔma abusua nti wɔsrɛ kɔɔto no sɛ, sɛ obi yɛ saa a still a onipaako no ɔyɛ ayiri anaa ɛɛ wɔkaa biribi te sɛ. Akosua sɛ w'ahɔ yi ogyaa lumba hɔ nom sei ɛɛm na ɔmisi word no abandon ɛma ɛyɛ plaintiff ɛɛ lawyer nso baa mu koraa ba bɛ kaa sɛ daabi o wontumi nka saa ɛnyɛ ɛyɛ abandon but still na akɔyɛ sɛ bia wɔn gyina biribi wɔn kɔ so okay well ɛɛ bere akosua sɛ wa egya ɛyɛ lumba hɔ nom sei no na wɔno ɛɛ lumba ebepie Ghana ha nom sei no court no ɛnhwɛ na wɔmmisa anaa wɔmma wɔnnya nteaseɛ sɛ, sɛ ɔbaa ne barima a ebia wɔn ntam tete saa a, yɛbɛtumi aka sɛ still ara wɔyɛ awaafoɔ anaa? Ɛɛm, again, wɔbisa nsɛm bi sɛ, court no mmoa na wɔn ɛn, akosua sɛ wɔntumi nkyerɛ. Wɔnkyerɛ sɛ deɛ bɛn paa pɔtee, nneɛma ne nneɛma, because sɛ ebia woyɛ ɔyere a, ɔyere biara wɔ asɛdeɛ a ɛsɛ sɛ ɔyɛ te sɛ nea ebia barima nso wɔ asɛdeɛ ɔyɛ. Na deɛ bɛn nneɛma, duties bɛn anaa responsibilities bɛn na ebia ɔpɛ fa wɔyɛ a ɛkyerɛ sɛ still ara ɔno Akosua Asɛewaa no wɔyɛ ɛɛ wɔyere. Ɛɛm ɛna wɔrebisa sɛ kɔɔto no nso mmoa na wɔmmisa sɛ, mommisa Akosua Asɛewaa sɛ wɔbaa foforɔ ne wo kunu awo nkwadaa nko ara baako, mmienu, mmiɛnsa, nnan, nnum, nsia a wate, wahu na wote hɔnom saa ara na sɛ wo nipaako no ne wo kunu awo yɛ nsia a, kɔɔto no mmusa Akosua Asɛɛwaa. Ɛba no saa, ɛba no sɛn na ɛtumi kɔba no saa no? Again. Wɔrebisa sɛ wɔsrɛ kɔɔto no sɛ wɔnhwɛ na wɔntumi nkyerɛkyerɛ mu ma wɔn sɛ nea Akosua-Sɛwaa yɛ no nyinaa no still a wɔbɛtumi afrɛ no anaa nea akɔ so no nyinaa no wɔbɛtumi afrɛ no sɛ ɔyere anaa. For instance, bɛyɛ fifteen years, mfeɛ bɛyɛ du-nnum ne akyire a Akosua-Asɛwa ne Lumma wɔn ntenaa faako nti wɔn srɛ kɔɔto no sɛ sɛ obi frɛ ne ho ɔyere, obi hu obi sɛ ebi a ɔyɛ okunu na sɛ ɛbɛyɛ mfie bɛyɛ du num ne akyire na sɛ ebi a montumi ntenaeɛ a still ara no wotumi frɛ wo ho sɛ woyɛ ɔyere anaa, kɔɔto no mmoa wɔn na wɔn ntumi hu ɛyɛ saa adeɛ no. Wɔn san nso srɛ kɔɔto no nti ebi a your na ɛɛ fifteen years Na ɛyɛ akosua sɛ wa wɔne Lumba wɔn ntenaeɛ mfeɛ bɛyɛ du nson so a bi a ɔno akosua sɛ wa no wɔne Lumba tenaeɛ agyapadeɛ a bi a wɔn mmienu wɔn nyaaeɛ no court no mmoa kwan bɛfa so a bi a because akosua sɛ wa te Germany wɔn firi sɛ agyapadeɛ no bebree wɔ hɔnom sei a ɔno koraa kɔ akɔdi ne nsam wɔ hɔnom sei ɛna Ɛyɛ Akosua-Sɛɛwaa nso alɔyafoɔ biem a wɔbɛka akyerɛ kɔɔto no sɛ, ah, daabi o, Akosua-Sɛɛwaa, ɛɛ, agyapadeɛ no bebree koraa ne nneɛma no bi a wɔde Lumba ayɛ no, wɔkɔgye ɛyɛ bosea a wɔn wɔ ɛyɛ nnyinasoɔ anaa evidence a wɔn bɛtumi de akyerɛ sɛ, well, saa agyapadeɛ wei a yɛyɛɛ no, bosea wei na yɛde kɔyɛeɛ. Again, wɔsan baeɛ sɛ kɔɔto no mmoa. Na saa agyapadeɛ no a anka Akutu Asɛwa ne Lumba ne ɔbaa yi wɔanya no nyinaa no, wɔankyɛ. Wɔbisaa ɛyɛ kɔɔto no. Wɔsan nso bisaa kɔɔto no sɛ kɔɔto no mmoa mmisa sɛ Akutu Asɛwa de ɛyɛ marriage certificate bi aba. Saa marriage certificate no a ɔde aba no koraa no, wɔmmisa. Ayamye ara no, ɛyɛ genuine, ɛyɛ authentic, ɛyɛ original. Court no mmoa na wɔnhwɛ na wɔmmisa ɛyɛ Akosua Asɛwa ɛyɛ saa asɛm no. Ɛɛm, wɔda so kɔɔ so ara busaa sɛ, ɛɛ, indicate the divorce, indicate, okay. Saa Akosua Asɛwa Ɛne ɛyɛ lumba. Nneɛma a ɛkɔ so because ɛberɛ bi wɔn saa krataa Akosua sɛ w'ade bɛto dwa so ɛyɛ ɛɛ me initiate proceedings against you divorce proceedings agyapadeɛ a yɛnya yɛnkyɛ ɛne nea ɛkeka ka ho no wɔn srɛ sɛ sɛ obi yɛ saa a na sɛ ɛno akyi koraa wɔsan so koraa de nsa de kɔhu abusuafoɔ a na sɛ onipa ko n'adwene mu deɛ Na sɛ saa awadeɛ no gu ara no saa, kɔɔto no mmoa na saa asɛm a wɔbisa sɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ anaa, na me bɔnetɔfa no a mede asi no, ne nyinaa kɔ wieeɛ no, ɛna kɔɔto no nso bɛkasaeɛ. Kɔɔto no sɛ, Daabi, seesei asɛm a aba abɛpue n'anim no, ɛnyɛ agyapadeɛ ho nsɛm na yɛreba abɛka. Ɛyɛ hwan na ɛyɛ ɔyere ɛho asɛm na wɔbaa bɛka. Enti agyapadeɛ ho nsɛm no deɛ, wɔmmrɛ osukutɔ mfa nkɔto baabi. Yɛnka ɛyɛ awadeɛ no, ɛno na yɛbaa bɛtena ase, yɛbaa bɛka ho asɛm. Enti wɔwiee saa na kɔɔto sɛ, okay, well, monkɔ fie, na November ne bosome ne da a ɛtɔ so a ɛyɛ du mmienu, mommra na yɛnyɛ CMC. Nea lɔyafoɔ, kɔɔtofoɔ, mo mmerɛ mu yi mofrɛ no case management conference yi na mommɛtena ase. So case management conference no akyɛ sɛ nea makeka kakra yi ne case management conference ɛno yɛ dɛn paa Owura Anoɔkye Frimpong? Mpakyɛw, nea wakeka no yɛfrɛ no yɛfrɛ no sɛ application for directions. Okay. Application for directions plaintiff no. ɔbɛka ne nsɛm mhm. nipa ɔde case no kɔɔ court a ɛyɛ eh, akosi asɛ ɔno ne plaintiff nti definitely ɔbɛ insist sɛ ɔyɛ ɛyere mhm. ɔbɛ insist sɛ awareɛ no ɛngu yɛ ɔbɛ insist sɛ lumba ɛwu no ne bi ɔne no wɔ nneɛma bi ɛkyɛ sɛ ne kunu ɛno no nti obi a wobɛka sɛ awareɛ no agu biara no ɛnyɛ nokorɛ ɛna definitely abusua panin no nso ne deɛ no ne na wɔredi no Tenteenten no, sɛ ɔnyɛ ɛyere ebia ɛɛ ɛwɔ application for direction stage no, ɛno na obiara de ne issues deɛ ba. Nti issues no na wakeka no na afei court no ɛbɛhwɛ mu nea ɛfata sɛ yɛde yɛ adwuma ne nea ɛfata sɛ yɛmfa nyɛ adwuma. Ɛɛ baabi a me m'adwene yɛ me naa no ɛne nea judge no anyi antumi sɛ agyapadeɛ ɛnka ho no because if you are talking about Hwan na ɛyɛ surviving spouse of Daddy Lumba? It goes with a certain status. Sɛ wahu sɛ mmara di adanseɛ sɛ Lumba waree Akosua Asɛewa at a certain point in his life nti, sɛ ɔwaree no at a certain point in his life na sɛ wode case no akɔ court sɛ at the time na Lumba wui no na ɔyɛ yere anaasɛ ɔnyɛ ɛyere a, necessarily it would also involve properties a wɔn nyaeɛ during the pendency of the marriage. Okay. Woyi firi mu a ɛnyɛ yie. Nti sɛ judge no yi firi mu a, yɛbɛka asɛm no ara aba abɛsi so, ɛbɛba mu. Okay. Assuming sɛ hwɛ o okay maame nkyerɛ mu yɛ sɛ mm-hmm. ordinance marriage maame ne sɛ yɛ ordinance marriage yeah. ordinance no ɛno na ghana ɛka sɛ wedding anaa pɔpe pɔpe no mm. ɛno no sɛ wopɛ sɛ wogu na mm. woyɛ ho biribiaa nyɛ yɛ gye sɛ wode akɔ court court nko ara na yɛgu no mm-hmm. ha nti lumba yerɛ ne pa kyerɛ sɛ no matter the length of time mm-hmm. a ɛde separation no ɛbaeɛ mmara ne se ɛsɛ yɛgu no court Lumba nkɔgu awareɛ no wɔ court ɛna wode nsa kɔɛ no nkyerɛ sɛ yɛagu no nti ɔno deɛ ɔda so yɛ ɛyere sɛ court hwehwɛ mu na ɔhu sɛ yes awareɛ no ɛyɛ true sɛ mo wareeɛ afei nso ɛyɛ true sɛ yɛnguu no sɛ ɛba sɛ yɛnguu no deɛ a Necessarily no ɔno na ɔbɛyɛ kuna, yɛyɛ ayie no wie koraa a later yɛbɛ recognise no sɛ ɔyɛ widow. Number two, sɛ awareɛ no nso nwui a, it means sɛ from day one a ɔwaree Lumba no, property biara ba wɔn ntam kɔsi time a ɔwui twenty twenty five no, ɛyɛ part of awareɛ no nhyehyɛe. Nti ɔbaa no. Sɛ lumber yɛ will anaasɛ biribi saa, yɛka property asɛm a, ɔno nko ara ne yere a yɛbɛbɔ ne din wɔ property no mu. Nti ɛhɔ kakra no, sɛ judge no yi property firi mu a, me ne no nyɛ adwene. Second, sɛ judge no nso kɔ kɔhunu asɛm no sɛ, ade biara a yɛyɛ wɔ mmara mu no, we talk about the intention of a person, na yɛn a yɛ yɛwɔ Ghana no just as Nigeria just as all the countries ɛwɔ wiase yɛ use English as our language based on British colonialism no yɛ law no yɛfrɛ no common law yɛ law no din no no ɛna wɔn a wɔn firi other countries no like Br eh, France ne Germany mu ne ade wɔn law no yɛfrɛ no civil law na yɛn wɔn deɛ no law no yɛatwerɛ ne nyinaa de agu hɔ Enti ade biara a wohwehwɛ biara yɛredi kyerɛ wo a, ɛno ara no that's the end because wɔn law no nyinaa yɛ